Кайбыш бер беткән авыл иде. Э, Моны инде сөйләүләре буенча да шулай. Мин үзем дә бераз хәтерлим инде. Без э, Кайбыш урамыннан үтеп булмыйдыр, э, без бутый белән йөридек инде гомере буе, дөресен әйткәндә. Бүген инде ул бер Үзенә күрә матур бер төбәк дип әйтәм мин аны, чөнки районның бөтен инфраструктурасы бүген бар. Аллага шөкер. Район үзәге бик зур булмаса да, район гомумән әйткәндә безнең бик зур түгел. Иң мөһиме, бездә төрле милләт халкысы яши. И алар бүген бергә тату, дус булып, матур гына бергә яшәп бара. 30 ел эчендә бик күп эшләр эшләнелде. Район үзәге генә түгел, бөтен авылларыбыз. Иң мөхиме, без 57 авылны бүген саклап калдык. Менә 57 авыл бүген аерылып чыккан иде, Апас районыннан дип әйтергә кирәк, 91 нче елда, 19 нчы апрелендә. Ул 57 авылда бүген сакланылды. Сакланды. Сакланды нәрсә өчен? Минемчә, халык шундый хезмәт итү нигезендә дип әйтергә кирәк, хезмәт сөючән халык. Иң мөһиме менә безнең менә шул 57 авылда да бөтен терлекчелек биналары сакланды, терлек сакланды дип әйтергә кирәк. Минем уйлавымча, инде без авылларның саклап калуы менә бер зур өлеше шунда да торадыр дип. Чөнки халык шунда калып, каядыр китмәде, каядыр күченеп китмәде. Һәрбер авылда һәрбер кешене мин яхшы беләм. Минем элеккеге эш урыны да Эш элекеге эшләгән урында Аллага шөкер әйбәт булды. Чөнки мин бөтен район буенча җөрдем. Мин бөтен халыкны, мин бу халыкны любойын күреп таныйм. Әле нәселләре буенча да күбесен беләм инде мин хәзер. Беләсезме, районда бит халык күп юк. Иң мөһиме, мин бит инде бөтен авылларда йөргән. Шуның өчен әйтмәк Очраклар булгалый инде, синең турында шелтә белдерәләр, тегеләй әйтәләр, болай әйтәләр. Ну, үз-үзеңне тотып куясың, кая бу дөрес әйтә ич әле кайсы бер вакыт дип, үзеңне ниндидер рамкага тотып куясың. Бу авыру март аенда, апрель аенда башланды. Без бит инде ярар, анда бер чирак бераз генә авырган икән, тегендә. Безнең районга, менә без теге, әйтәләр бит, Ленинград блокадасы кебек, без уртада калдык, бездә чираклар да юк. Апас районында җаналар, полиция да авырый башлады, теге И без калдык, бездә хаман юк та юк, балалары кайта, тегесе кайта, алар да әйтә алмыйдыр инде. Балаларым, сез кайтмагыз инде, тегеләр әйтмәгән, мин мөрәҗәгать тә итеп карыйм инде чыгышларымда. Аның күбесе аңлый, күбесе аңламады. Шуннан июль аенда безнең районга да керде бу. Безнең районга чынлап керде. Авырый башлады. Берме, икеме чырак үлемнәр теркәлде. Беренче мин моңа ышанмадым инде. Нәрсә өчен мин моңа ышанмадым, мин бүген дә аңламыйм әле. Но икенче яктан Аллаһы Тәгалә миңа шундый сынау бирде. Чөнки мин ноябрь башында авырый башладым. Минем әти мәрхүм булды. Значит, әтигә 88 яшь иде. Мин үзем әти-әни белән торам инде. Теге типчек бала дип әйтергә кирәк. Кайбычка күчмәдем мин, үземнең авылда торам. Атым и әни 85 яшьлек. Без бөтенебез больниста яттык. Тикшеренеп кайттым мин Ситмый городской больницада. Ә үзебезнең монда госпиталь ачылды. Бик әйбәт карыйлар безнең больницаны. Бик каты куркыныч нәрсә дип әйтергә кирәк. Бер, бер мизгелдә, мин әйтәм, үлеп тә китәсең шул. Врачларга мин баш иям, врачлар алдында. Яңа ел алдыннан врачларга күбесен акча табып, бераз премия шунда биреп, рәхмәт әйтеп, бүгенге көндә мин аларга рәхмәтлемен. Бу авыруга инандым, ышандым. Бүген нәрсә кушалар, шуны эшләргә кирәк. Моның тарихын сөйләсәм бик күп вакыт кирәк. Менә әйтәләр, Арчаның Тукае бар. Ә Тукай бит әле беләсезме каян чыккан? Тукай ул э, каян чыккан? Без аны беләбез инде каян чыккан. Шулай бит. Аның остазы Матыйгулла хәзрәт бүген. Матыйгулла хәзрәтне ишеткәнегез булса, инде ул безнең Кече Кайбыч авылыннан чыккан Зур шәхесебез дип әйтәчәк. Менә монда Кишмәк төшерүчек QR код бар. Да, менә QR код бар. Сүз дә юк. Без инде ул инде Гатула Тукаенда Арчада укыган, яшәгән. Алар инде аны үзенең торган җирен, үзе кая эшләгән, ничектер Тукайны алар зур иттереп, киңәйттереп эшләделәр дип әйтергә кирәк. Аларга бер сүз юк. Но без дә Тукайга күпмедер дәрәҗәдә бәйле дип әйтмәклимен. Безнең урманнарыбыз белән безгерли торган район. Чөнки безнең гербыбызда да, менә күреп торасыз, ясалган имән. Элеккеге патша заманында безнең урманнардан имәннәрне кистереп, имәннәрне туплап, Петр I заманында бит инде корабльләр төзегәннәр. Безнең ел саен Германиядән белгечләр килеп, белгечләр бик күп кызыксынып, аны өйрәттеләр, өйрәнделәр, безне чакырып, сез беләсезме соң, менә моның ише имәннәр беркая юк дип, Теге безнең безнең алда түгел, имәннәр алдында тезләнеп басыр дәрәҗәсенә җиттеләр, беләсезме?